Na yɛ wura hwehwɛ mu wie because he is the only person obetumi determine sɛ maame ntam no ɛyɛ papa anaa ɛyɛ bɔne. Ɛyɛ bɔne.
Sɛ ɛyɛ bɔne deɛ a na wabɔ maame no deɛ no agu na wama abusua panyin kwan na wakɔyɛ deɛ ɛsɛ ɔyɛ. Sɛ nte saa nso deɛ a yɛ wura bɛtwe no asi amammerɛ ne amanneɛ kwan so na wayɛ deɛ fata ma abusua no. na ama maame no nso akoma atɔ ne yam ansa na watumi ayɛ ayie bi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Enti over the weekend na mebɔɔ amaneɛ sɛ seesei asɛm no afiri Kumasi High Court akɔ akɔpiem wɔ Asanteman Supreme Court ɛsiane sɛ ɛnɛ Sena Fosuaa aka Otumfoɔ ntam kɛseɛ, the great oath. Na meka kyerɛ wo sɛ Nyame yɛ adom a ɔkyena na mpaninfoɔ bɛtena ase anaasɛ Otumfoɔ asoma bɔfoɔ sɛ yɛnkɔ nkɔfrɛ Abusuapanin Tupac, Abusuapanin Bɛɛkyɛbɛɛkyɛ, Abusuapanin Baakyabaakyɛ, Wadza wadza nungo nungo a Nyame adom a ɔkyena ɔkɔkɔ pie mu wɔ Manhyia Palace based on Ernestina Fosuah who happens to be the great sister of Daddy Lumba na ehu sɛ Tɛpa Manhene Nana Adu Sɛɛ de nsɛm bi aba abɛto dwa a ɔrekyerɛ ntankɛseɛ nim ne sɛdeɛ asɛm no bɛsi a ɛbɛkɔ na ɔkyerɛ sɛ seesei no obiara nni hɔ a ɔwɔ ho kwan sɛ Daddy Lumba Charles Kojo Fosuah ayie no ɔyɛ ayie no ho ntotoeɛ because Nana Ɔtumfoɔ Ɔsɛetuo ntam kɛseɛ yɛ akɔbɔ so. Agya abusua yɛnkɔ ntie Tɛpa Manhene nsɛm no bi a waka. na yɛn fa mbrɛ sisi ɛ. Lumba afiri mu na kyerɛ sɛ ne nsɛm nsɛm yi wɔn kɔɔ court na wɔn pie firi hɔ no ɛna yɛhuu sɛ yɛ Lumba sister panyin no ɛdi abusua panyin no akyi ɛ ɛ ɔpɛ sɛ ɔne ne kasa but yɛ yɛn ma ne kwan nti wɔde ɛyɛ kogyan ɛde ato ne kɔn mu ɛna wɔhyɛ ɛyɛ ne black no ɛna wapagya ne nsa na ɔse ɛɛ ɔka otumfoɔ ntam de gu no so. Nti ɔka nyina no ɔdidi ɛyɛ abusua panyin no akyi. Nti deɛ ɛho hia ne sɛ papa bi gyina hɔ na ɔse wakye ne eh, dedua. Wakye ne dedua. Nti wɔkaa saa pɛ na yɛte sɛ obi atɛm ei. Nti Wɔ court no premises hɔ no na ɛyɛ Lumba sister panyin no ɔka ntam kɛseɛ no wɔ hɔ. Na sɛdeɛ ɔka no na me pɛ sɛ me bisa sɛ ana ntam no a waka no still ɛyɛ abusua panyin no bɛtumi ayɛ ayie no anaa sɛ agye sɛ ɔma ba ahemfie?
Ɔtumi nyɛ ayie sɛ ɔkɔ ahemfie. Yɛakye maame no de dua no. Ɛkyerɛ sɛ abɛtɔ ahenni mu.
Biribi sɛ abusuapanyin no ne maame no kogyina ahenni mu ne maame no kyerɛ dua nti a ɔka ntam kɛseɛ no guu no soɔ no. Wɔyɛ ntam no yɛde pere adeɛ. Nti maame no ɔrepere biribi. Biribi ato sin wɔ abusuapanyin no akwaa mu akyere n'adwene. Nti sɛ wɔamfa ntam no anwene no a, abusuapanyin no bɛtwi afa no so.
Nti gye sɛ kɔ mpanyimfoɔ anim. Kɔ yɛn wura anim. Yɛn wura bisa no sɛ nti a ɔkaa ntam no. Ɛbɔ abusua panyin no a, na kyerɛ sɛ ntam anya no.
Yɛnka ntam no ho asɛm nwie abusua panyin no ntumi mfa ne nsa nka funu no. Wow.
Otumi nyɛ ho hwee na ɔnyɛ santene.
Okay.
Nti maame no de injunction na ato abusua panyin no soɔ. Wow.
Gye sɛ kɔ yɛ wura anim. Ɛsɔe.
Nana mepakyɛw wei deɛ yɛn nyinaa yɛresua adeɛ na mepɛ sɛ mebisa sɛ sɛ ɛkɔ ahemfo no anim a ɛdeɛ na ɛyɛ a ɛkɔ so wɔ hɔ. O, ɛkɔ ahemfo anim a sɛ maame no ka ntam ose aberanteɛ bi bɛkye ne dedua. Ae, ɔse ɔpɛ sɛ ɔhu deɛ ɛkuu ne bra Lumba nti obi bɛkye ne dedua wɔ. Nti ɛduru ahenni mu a maame no ka ntam na yɛakye ne dedua. Enti ɛkɔ ahemfo anim a, abusuapanyin so ɛyɛ sɛ ɔde bɔ soɔ.
Okay. Na ɔno nso yɛakye ne dadua.
Okay.
Na afei maame no aka n'asɛm na abusuapanyin aka n'asɛm. Okay. Na nanom atra ase ahunu sɛ maame n'asɛm a wɔka no aba wɔ mu. Hmm. Maame n'asɛm aka aba wɔ mu deɛ a na ɛsi etie. bua kɔ maame no afa na abusuapanyin no tie deɛ ɛyɛ sɛ maame no yɛ. Sɛ abusuapanyin nso ka n'asɛm na deɛ maame no ka no ɛma mu a, na ɛsɛ yɛtie abusuapanyin asɛm na yɛbɔ maame no deɛ gu. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛbɛsie.
Okay. Nti, Nana, mesrɛ wo, Ɛno saa no, ahemfo bɛyɛ sɛn na ɛtena ase na edi asɛm no? Ɛyɛ yɛn wura ne n'ahemfo anaasɛ ebia baabi a kurow no a wɔfi no ahemfo bɛka ho na wɔtena ase na yedi asɛm no?
Sɛ ɔkaa ne kurom he ntam deɛ a, nka ɛyɛ kurom hɔ fɛ, kurom hɔfoɔ hemfo na ebedie. Na sesei a wabɔ yɛn wura ntam soɔ no, ne kurom hene wɔntumi nka ho hwee wɔsuro
ivi ɔman hene bi biara koraa suro sɛ ɔde n'ano bɛto mu
gye sɛ kɔduru yɛ wɔ anim yɛwura ama kwan sɛ nnipa asomasi wei wei wei monkɔhwɛ nka asɛm no yɛwura ama kwan sɛ nnipa bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa nkɔtra ase nka asɛm no ɛhɔ ɛna asɛm no nyinaa bɛtwa Na sɛ ɛnyɛ saa de a, na wɔaka Yehowa ntam no, ne kurom hene ntumi nka ho hwee. Ɔhene biara ntumi nka ho asɛm da. Ntamkɛseɛ, ɔman hene biara ntumi nka. Sɛ ɔbɛka a, gye sɛ ɔkɔsrɛ firi yɛn wura hɔ. Kɔsrɛ firi santen no sɛ, na me wura wada wo ma, ntamkɛseɛ bi atɔ. Na adehyeɛ no yɛ m'adehyeɛ nti mebɛsrɛ wo na anka mede akɔ fitia mu akɔka. Na wokɔsrɛ a, na wura mma akwan na watumi akɔka. Wamma akwan a, ɔno ara bɛka. Obeyi nnipa nso ama wɔn aka. Saa na yɛyɛ no. Okay.
Mepaakyɛw o, na mepɛ sɛ mesan nso ebisa sɛ, sɛ yɛde w'asɛm kɔ ahemfo no anim a, edi how many days na asɛm no yɛ ka?
Oh, yɛde kɔeɛ a, da no a yɛde bɛkɔ no ara, sɛbi, sɛ ahemfo no ayɛ ready a, da no ara yɛbɛka ama wo.
Ghana a yɛbɛhwɛ ama wo. Oh yes, oh yes.
Ekoduru hɔ a, sɛ yɛakye ne dedeɛ, eduru ahemfie awie o. Eduru ahemfie.
Eduru ahemfie awie. Ne sɛ deɛ etie biara, menim sɛ fi dwa de kɔ naa no, yɛbɛfrɛ wɔn ne aka asɛm no ama no afiri hɔ nom. Nti mpakyɛ sɛdeɛ wei akɔyɛ lumba anaa so sɛ ɛɛ wɔn asɛm no wɔ public a ɛɛ obiara ɛkyerɛ n'adwene no, na mepɛ sɛ mbisa sɛ nana wei deɛ yɛn kasa ɛɛ

Yo, yɛn Wura bɛyi no bi a ɔbɛka asɛm no biara, te sɛ deɛ yɛn Wura gye hɔ pɛprɛpɛ. Ne sɛ ɔbɛyi obi o, sɛ ɔnyi obi o, sɛ ɔno ara na ɛbɛtena mu o, ɛneɛ ne nyinaa wɔ yɛn Wura hɔ. But nsɛm bebree sei nso no, nyɛ ne nyinaa na yɛn Wura hɔ tra, ɔtra mu ka. Yɛwɔ saa man hene wɔ hɔ, yɛwɔ hemfo bebree wɔ hɔ, kontire wɔ hɔ, yɛ a yɛ bant ma hene, nananom hemfo bebree wɔ hɔ, yɛn Wura bɛtumi ayi ne sɛ monkɔhwɛ na monka asɛm wɔ sei.
Ɔyɛ wura no ntam kɛseɛ no, ɔno na ɛkyerɛ nipa a ɔnka.
Nti obi a ɔbɛyi na ɔbɛka biara te sɛ deɛ wura no aka no pɛpɛɛpɛ.
Mepatwo, yɛwɔ days a yɛka ne days a yɛnka no a? Oh, normally deɛ menim ne sɛ ɛyɛ yɛahemfie hɔ ɛda adidi asɛm adwada ne yɛawada ɛna ne nyinaa bɛgyina asɛm no Fekutre beko mu. Dumba ne kurom hɔ wɔn fekutre wɔ hɔ bi koraa na wɔn de dwato akɔ ne akɔsɛ wurasɛ yɛ wurasɛ mu yɛ bɛtɔ ɔwɔ nyina wɔn da wɔn ayi ma yɛ na ebi a yɛ wura ayi ama wɔn na wɔn de akɔ fie akɔ kɔsiesie nti menim sɛ ɛnya yɛakye wɔn de duane esi ne esi bi efi dwa bɛko bi a wɔn bɛte ho asɛm. Yɛbɛte ho asɛm. Nana yɛbɛda ase.
Abusua, Tapamahene asɛm no bi na yɛakɔ akɔtie aba yi sɛ, so this is the deep analysis, ɛnti Tapamahene aba abɛkyerɛ mu sɛ sisi a na obiara ntumi nyɛ ayie no because ɔhene koraa a ɔyɛ Dali Lumba kurom hene koraa no nni ho kwan sɛ ɔsɔɔve asɛm no, ɔyɛ ne local anaasɛ efie asɛm, ɛnti sisi a no deɛ yɛretwɛn ne sɛ otumfoɔ bɛtena ase na wɔde tuo akɔtwere deɛ ɛtwere ɛsiane sɛ baabi a yɛkyekyere aboa no yɛ a na hɔ ara na ɛsane no ɛnti abusua Nyame adom ɔkyena na yɛretwɛn sɛdeɛ asɛm bɛsi ɛbɛkɔ. Ɔtɛpama hene nsɛm no bi a ɔde abɛto dwa na watie no. Yɛ ha yɛ King Favour TV. Me din ne Nyame Ba. Wobɛtumi afrɛ me King Favour. Subscribe to this portable and notable channel na nsɛm bebrebe wɔ hɔ a yɛde ba abɛso mo. Otumfoɔ ntam kɛseɛ yɛanya abɔ so. Mesia abusua panin Tupac rekɔ akɔpie mu wɔ Mencia Palace Nyame adom a Monday na ɔkɔpie mu a deɛ ɛbɛsi biara no yɛbɛma wo update ne yɛahwɛ sɛdeɛ abusua panin nsɛm bɛsi ɛbɛkɔ. Na menim sɛ hɔ no nso ɔde ne body ɛbɛkɔ anaasɛ ɛhɔ no nso obenya lɔya anaasɛ ɛhɔ no nso na mehwɛ ebia na akɔsu asɛwa na ɔdɔ buroni nso kɔ akɔpii mu but sesia no deɛ akɔyɛ abusuasɛm ɛnyɛ awadesɛm nti no na deɛ ɛkɔ akɔsi no no ha yɛ King Favour TV subscribe na biribiara nso ntɛm nyɛ kama Nyame nhyira wo makra bye bye.